I taraia a Waikura waka taua ki te kaka koata e Te Wānanga o Aotearoa i te tau 2000 hei waka tangata, arā hei akoranga mā ngōna tauira, tāne mai, wāhine mai, kua uru atu ki tāna hōtaka kaihoe waka. I whakamahia i te akomanga i Rāhui Pōkeka, ā, nō muri mai, i te tau 2008, ka tonoa e Te Wānanga o Aotearoa me Kīngi Tūheitia Pōtatau Te Wherowhero Te Tuawhitu kia uru mai te kahupapa o ngā waka tauā o Tainui. Ki tā tētahi, i tapaina te ingoa Waikura nā runga anō i te āhua o te waka, i te whakakīnga ki te wai ua ka huri kia pākākā, kia waikura te kano. Ko ngā kaihoe o Waikura he uri nō Ngāti Māhanga. I takea mai te ingoa Tātahi i te takiwā ki te huinga o ngā awa o Wāhi me Waikato. Kei reira te takotoranga whakamutunga o tā here tikitiki tuatahi, kei Tātahi, kei te awa o Wāhi, i Rāhui Pōkeka. He iwi noho awa a Waikato, ā, he Tātahi, Arā, he tauranga waka tō ia marae, tō ia hapū kei ngā tahatika o te awa. Ko te ora, he tohu ana i te manawa nui o Waikato Tainui ki te whakaora i te awa o Waikato me ngō ngakau tawa me ngā whakatupuranga o muri mai. I tīmata ngā mahi ki te hanga i tēnei waka tauā hou i te tau 2007 hei whakanui i te 100 e 50 tau o te Kīngitanga ka tū ki te tau 2008. Koinei te waka tuatahi o tōna momo kia taraia i tēnei whakatupuranga. Nā reira, ka noho ia hei waka kawe i ngā mātauranga, i ngā pūkenga o ngā tohunga tārai waka. Tuku iho ki ngā whakatupuranga o muri mai o ngā tōhunga whakairo o Waikato. I whakawāhia a Pōtatau Te Wherowhero hei Kīngi Māori i te rua o ngā rā o Mei. I te tau 1858 i ngā huinga i Ngāruawāhia. I te Paraire, te 2 o Mei i te tau 2008 ka hoki ngā whakanuitanga o te 150 tau o te Kīngitanga ki ngā huinga ki te whakanui i te whakatūnga o te Kīngitanga, ki te whakamānawa hoki i te kaha tautoko mai a ngā iwi o te motu nā rātou te rārangi Kīngi i whakakorowai Hei pou herenga waka tae noa ki tēnei rā. Ka tākina he karakia i te waenganui pō i mua te whakaterenga o te waka hei kawe i te waka ki te tahatika o te awa, ā, i te rima karaka i te ata hoki o te whakamānutanga ki te wai. I roto i taua karakia o te rima karaka i te ata, ka tapaina te waka ki te ingoa Tātahi ora, e Kīngi Tūheitia, Pōtatau Te Wherowhero te tuawhitu. I te wā e tāraingia ana a Tātahi ora, i whakahoungia, i whakatikatikangīa hoki a Tangi Te Kiwi Tuarua e te ranga kaiwhakairo nā rātou a Tātahi Ora i hanga, e Warren McGrath mā. Ko ngā rātou i whakamahia hei waihanga mai anō i a Tangi Te Kiwi Tuarua he mahuetanga iho i te tāraitanga o Tā Heretikitiki Tuarua. I whakamānūngia anōtia a Tangi Te Kiwi Tuarua i te taha o Tātahi Ora i te 2 o Mei. i te tau 2002 ki ngā huinga, ki Ngāruawāhia, hei whakanui i te 100 e 50 ngā tau o te Kīngitanga. E haere tonu ana ngā waka tauā o Tainui ki te tini o ngā hui ā-motu ki te tautoko i a Kīngi Tuheitia, pērā i ngā whakanuitanga o te Rā o Waitangi, i Waitangi 2009, I te whakataetae hoe waka o te ao i tū ki Karāpiro, i Kēmureti i te tau 2010, me te ipu whakapaoro o te ao i te tau 2011 i te tauranga waka i Tāmaki Makaurau. Hei tā ngā kōrero tuku iho ā-iwi puta i te motu, He mana nui whakahirahira tō te iwi nōna he waka tauā. Hei piki kōtuku te waka tauā mōna, hei maru tuna hoki ki te hunga mātakitaki. E rima ngā waka tauā o Tainui e whakaterea ana i runga i te awa o Waikato i tēnei wā. Ko Tūmanako, ko Te Rangatahi, ko Tāheretikitiki Tuarua, ko Tātahiora, ko Waikura. Ko ngā waka kaumātua o rātou ko Tūmanako rāua ko Te Rangatahi. He mea hanga hei whakanui i te 100 tau o te hainatanga o Te Tiriti o Waitangi i te tau 1940, i runga i te wawata o Te Puea Herangi kia whitu ngā waka e haere ai ki Waitangi hei whakakanohi i ngā uri o ngā waka e whitu i hoia mai ai e ngā tūpuna. Ki te hunga e matatau ana ki te āhua o ngā waka taua nei, ka mea rātou i mua i mānūtanga ki te wai, me noho a Tā Heretikitiki ki waenganui. Kei hīanga. Nā reira, ko ēnā tōna wāhi i runga i te awa, Kei waenga i ngā kaumātua waka e rua, e kore e tutuki te kahupapa waka taua mehemea kāore a Tātahiora rāua ko Waikura, ko rāua anō hoki e kaha tautoko tonu ana i a Kīngi Tūheitia, Pōtatau Te Wherowhero, te tuawhitu. Hei tā te whānau tonu o ngā waka taua nei. Ki ahau nei, ko te waka tauā te tino tohu o te mana o tō tātou iwi i runga i te awa, i runga i te moana hoki, i ngā takutai moana. Ka hōia ō tātou waka ki ngā wāhi pēnei i a Waitangi, i a Tāmaki Makaurau, ērā wāhi katoa. Tuatahi he whakaatu i te mana o te Kīngi, he whakaatu i te mana o tō tātou iwi He whakaatu i te mana o ō tātou waka, ā, he whakaatu hoki i te kotahitanga o tō tātou iwi. Nā te mea ko ō tātou waka, ko ngā kapa hoi ō runga, he kohikohinga tāngata mai i ngā marae maha o te Kīngitanga. Nō reira, ka eke mātou ki runga i te moana, Ki runga i te awa rānei, kātahi noa iho te reo hei kawe i a rātou. Ahakoa nō whea mai te tangata, ahakoa nō tēwhea marae, ahakoa tōna whakapapa, me he whakapapa ōna ki te Kīngitanga, ka piki ake ia ki runga i te waka, kōtahi anō iho te reo. Arā, ko te reo o te Kīngitanga e hāpai ake nei. Ka noho motuhake te waka tauā i ētahi atu waka, pērā i te waka kōpapa me te waka tētē. Nā te mea, he whakairo ngōna. I ngā wā o mua, i whakamahia hei kawe i te iwi ki te pakanga. Nā reira, he ture, he tīkanga mō runga i te waka tauā. Mō mātou i roto o Tainui, kāore he wahine i runga i te waka, he tāne anahe. Kāore hoki he kai i runga i te waka. Kāore he moni, he taonga whakarākei Pākehā rānei me ngērā atu mea. Mō te tahaanga whakamua mō ō tātou waka, kia matua mōhio i roto i ngā aupēhitanga, i roto i ngā ngaru pōkēao o te wā. Me ū tātou ki te kaupapa, me mōhio tātou ko wai ā mua, ko wai ā muri, ā, ka tīkinga ake i ngā kōrero a Te Puea. Kia ngātahi te hoe, kia kōkiri te hoe, ko te hoe kia tūpara.